अगिला सत्र मैथिलीक समकालीन कथा साहित्य आ नव पीढ़ीक चुनौती एहि सत्रमे वक्ताके रूपमे आमन्त्रित करै छियनि आदरणीय कथाकार अशोक सरके आओर आदरणीय प्रदीप बिहारी सरके आदरणीय प्रदीप बिहारी सर आ सत्र संचालकके रूपमे आदरणीय रमेश रंजन सर नमस्कार
ई हमसब जे अ, मंच पर बैसल छी ई एक बिल्कुल अलग तरह के ई एक सत्र अपने देखब हमसब जे बैसल छी मंच पर से एम्हरसँ तीनू गोटे एक पीढ़ीके कथाकार छी मैथिलीके मैथिलीमे कथा लेखन एक सङ्ग एक दशकमे शुरू केलहुँ आओर मैथिली कथा लेखनके एकटा मुकाम तक से लए जयबाके जे कथाकार सबके से कथा मने श्रृङ्खला बनलै तऽ ताहिमे से से मतलब हमरा सबके नाम आयल ओ स्थापना दैवला से डॉक्टर भीमनाथ झा ओहि ओहिमे से एक गोटे से एहिठाम श्रोताके रूपमे प्रत्यक्ष छथि बहुत सुन्दर अवसर अछि वक्ताके जिन जिनका वक्ता रहबाक छलनि जिनका सञ्चालन करबाक छलनि तिनका सबके से कमीके कारण एकटा डिजाइन ई केलहुँ जे मैथिली कथापर हमसब एखन गपशप करब रमेश रंजन हमरा सबके बाद कथाके क्षेत्रमे अयला ठीक हमरा सबके पीढ़ीके बाद आठम दशकके बादके जे पीढ़ी अयलै आओर जे बहुत तेजीसँ से बदलल परिदृश्यके मैथिली कथामे अंकित केलकै बंधुवर मैथिली कथाके दूटा तीनटा पहचान बहुत पहिनेसँ रहलैए एकटा तऽ ई जे छै से मतलब ओ छोट हुए ई बहुत शुरूसँ देखबै जे मैथिली कथा छोट हैत मैथिली कथा एकहरा हैत बस एकटा बात शुरू हेतै आओर वएह अन्त तक चलत एकटा ओकर मने ढाँचा रहतै ओ ढाँचापर चलत आओर जेना अहाँ देखबै जे आमतौरपर हिन्दीके कोनो कथाके अहाँ लिअ मशहूर कथाके तो कथा तीस पैंतीस पेज के से सामान्यतः होइ छै औसत छै ओकर संख्या मने तीस पैंतीस पेज के हैब ओ जे एलै से हमरा सबके जमानामे शुरू भेलै जे रमेश रंजनके से पीढ़ीमे आबि कऽ से मैथिली पर एकटा मने फड़ल फुलायल एकदम पल्लवित पुष्पित कुसुमित जे कथा सब एलै ओहिमे पूरा परिदृश्य से उभरि कऽ एलै नया नया बात सब एलै हमसब से एहि सत्रमे से कथा पर गप करब गप करब से भाय हमरा मोन पड़ैए से ब- हम अशोक जी से गप शुरू करब जे गप एकटा अपना सबके से छै समकालीन कथा साहित्य तऽ समकालीन कथा साहित्य एहिसँ पहिने समकालीन साहित्य शब्द एलै ओहिपर से परिभाष परिभाषा करबाके सेहो प्रयास ओकर कयल गेलै तऽ हमरा तऽ जेना अपना बुझाइए जे समकालके यदि अहाँ बुझि जाइयो तऽ समकालीन मने समकालमे आबयवला आओर समकालके परिभाषा एहि तरहसँ देल जा सकैए जे समयके निरन्तरतामे जतऽ हम आइ छी आओर एहि निरन्तरतामे जतऽसँ अर्थवान ओ लागऽ लागै ओजका सन्दर्भमे ओ समय जतऽ पहिनेसँ अपन निरन्तरतामे जे आइ आबिकऽ से ओ पूरा भकरार भेलैए ओकरा समकाल कहबाक चाही आओर ओ समकालीन भेल एहि हिसाबसँ अगर देखबै तऽ अहाँके बहुत ठाम धूमकेतु समकालीन लगता तऽ हमरा मोन पड़ैए जे वर्ष दू हजारमे संधान मैथिलीके एकटा बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रहलैए आओर ओ संधानके कथा महाविशेषांक छपल रहै चारिम अंक ओकर रहै जकर सम्पादन अशोक जी केने रहथि ओ कथा विशेषांक रहै आओर हम नहि बिसरै छी तऽ ओ दू हजारके बात छी ओ कथा विशेषांक अहाँ शुरू केने रहियै सुभाष चंद्र यादवसँ सुभाष चंद्र यादव के कथा पहिल कथा ओहिमे छलैए तऽ हम जिज्ञासा ई राखब जे समकालीन कथाके से परिभाषित करबाके क्रममे से समकालीनताके अहाँके की संदर्भ अछि आओर ई हमर एकटा कॉमन प्रश्न रहत जे हम तीनू गोटे से पूछब समकालीनताके अहाँके सान्दर्भिक अर्थ की अछि समकालीन कथाके अहाँ मतलब की ओकर गुणतत्व बुझै छियै

वियोगी एहिसँ पहिने एना बुझल छलै जे रमेश रंजन जी संचालन करता तऽ हिनकर जे छै से एक हिसाबसँ लेकिन एकटा बढ़िआँ बात भेलै जे नहि एकटा बढ़िआँ बात भेलै भेल जे छै से जे एकटा अहाँके मतलब वक्तामे रहनाइ जे छै से बहुत बढ़िआँ भेल आओर वियोगी गप शुरू कयलनि पहिल गप तऽ जे समकालीनके जे छै से पर गप चलल एहिसँ पहिनो एहिपर होइत रहलैए गप पहिनो मैथिली साहित्यमे बहुत गोटा भाय साहेब राजमोहन झा एहिपर बहुत व्याख्याके लिखने छथि जे छै से समकालीनता दूटा गप छै एकटा तऽ छै जे समकालीन तऽ जे एक पीरियडमे ओ कालखण्डसँ मतलब रखै छै समकालीन लेखक जे ललित के समकालीन राजकमल छलाह या फलना के मतलब एना के छलाह ओहि समय मे लेकिन केओ आनो एहनो भऽ सकैत छथि जे हुनका सभसँ कोनो मेल नहि खाइत होय तऽ एक कालखण्ड सेहो समकालीनताके द्योतक छै आ दोसर ई छै जे आधुनिक जे भावबोध छै आधुनिक जे मूल्यबोध छै ओहि सङ्गे शिल्प आओर संरचना सेहो जोड़ि कऽ से जे कोनो रचनामे अबै छै आधुनिक मूल्यबोध सङ्गे आओर भावबोध सङ्गे आओर ओकर बदलैत शिल्प जे छै से अथवा संरचना जे छै शैली शैली आओर संरचना जे छै से जे बदलि कऽ अबै छै से जेकरा संगे जेकर जेकर मे मेल खाइ छै ओ समकालीन भेलै तऽ हमरा लगैए कि अहाँ एक मिनट एक मिनट एकटा चीज खाली कहि सकै छी एक समयमे एक समयमे दस टा कथाकार अहाँके कहानी लिख रहल छथि ओहिमे से दूटा समकालीन नहि छथि या नहि हमरा हम देखा सकै छी जे ओ समकालीन नहि छथि आओर आठटा समकालीन छथि एना अहाँ ओकरा भेद कऽ सकै छी हँ आओर कहू हम ई पूछैत रही जे अहाँ जेना आधुनिकताके बीच से समकालीनताके अहाँ ई फिट केलिए तऽ अहाँके ई लागैए जे आधुनिकता तऽ एकटा से प्रवहमान अवस्था छै जे आधुनिक कथाके आरम्भ एकटा युगसँ भेलैए आओर हमसब कहै छिए कि ललितके सबसँ भेल अइ त आधुनिक कथा के शुरुआत भेल आओर ओकर एकटा उपधारा अथवा ओकर एकटा अंश से समकालीनता छी। की एना मानै छियै? नहि, नहि।
आब आधुनिकता से, आधुनिकता त छैहे, आधुनिकता छै लेकिन आब आधुनिकता जे छै से अहाँ के समकालीनता फर्क भ रहल छै। फर्क छै, फर्क भ गेलै आधुनिकता के नवीनता के। जेना नव कविताके आधुनिक कविताके आओर समकालीन कविताके तहिना नव कथाके नहि कहानी हिन्दीमे छै नव कथा एहिठाम मैथिलीमे नहि आयल लेकिन आधुनिक कथा जे छै आब धीरे धीरे ई मैथिली कथा आलोचना एहि स्तर पर गेल जे तखन हम अहाँके ई गप कहि रहल छी एगो पूर्व आलोचना पर गप भेल छलै ई गेल आलोचना

ई सब जे जे जे जे जे शिल्प और आधुनि आधुनिकता संगे साहित्य संदर्भ में एकटा गप की बिल्कुल छै। हाँ और ओ ओ भारत और नेपाल दुनू में एक संगे ओ धारा ए- बहि रहल हाँ, छै। हाँ, एकदम, एतय चलबे डॉक्टर कर।
धीरेन्द्र करै छल। छै जे ओ ओ समय में जे छै से मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण संगे युक्त जे कोनो चरित्र छलै ओकरा आधुनिकता संगे जोड़ल गेलै। तेँ अहाँ देखबै कि जे उमानाथ झा के कथा में मनमोहन झा के कथा में व्यास जी के कथा में ओही ठाम से मनोवैज्ञानिक चित्रण चरित्र के मनोवैज्ञानिक चित्रण और मनोविश्लेषण जे छै से प्रवेश केलकै तैँ ओही ठाम से आधुनिक भेलै कथा ओहिसँ पूर्व समकालीन अपना समयमे विभिन्न रास समाजसँ सम्पृक्त बात सब बहुत रास चीज लिखल गेलै लेकिन कथा जे स मने अहाँके आधुनिक भेल से भेल

आओर ओ इलेक्शनमे जे छै से ब्राह्मणके नामपर सेहो वोट पड़ै छलै आ रुपैआ दऽ कऽ सेहो वोट खरीदल जाइ छलै जनउ जनउ अहाँके जनउ अइ तऽ हमरा वोट दिअ अहाँके हम रुपैआ दै छी तऽ हमरा वोट दिअ सोचियौ जे बावनके इलेक्शन देखलाके बाद जे ओ कहानी ललित लिखलखिन आइ ओकर की स्थिति छै रुपैआके वोटके मामलामे रुपैआके आओर धर्मके जनउके तऽ ई जे ई समकालीनता ई छी ओ ओ समयके चिन्हब आ ओहि हिसाबसँ कहानीके हमरा ई जानैमे रोचक लागत जे एकटा प्रश्न बचल अछि ओहिपर हमसभ फेर बादमे आयब हमरा ई रोचक लागत ई बुझैमे जे प्रदीप बिहारी एहिपर कोन तरह सोचै छथि
धन्यवाद वियोगी आ अपने सभके नमस्कार करैत समकालीन बोध जे छै ओकरा हम एकटा दृष्टि मानै छियै समकालीनता एकटा दृष्टि छै ओ दृष्टि समयके सङ्ग जे निरन्तर चलैत रहै छै आ जे ओहि समय सङ्ग से लेखक ओकर समयके पकड़ैत ओकर यात्रा करैत छै ओ ओतेक समकालीन ओतेक अपडेट रहै छै भाय जेना कहलनि जे एक कालखण्ड जखन अहाँ कालखण्ड लैत छियै तऽ एक कालखण्डमे दस टा लेखक अयला हे तऽ दसो समकालीन नहि भऽ सकै छथि एहि दुआरे हुनकर दृष्टि आ बोध ई दुनू पर निर्भर करै छै ई निर्भर करै छै जे ओ कोना देखै छथिन कथा साहित्य के या समाज के कोना देखलखिन हेँ आ समाज के संगे कोना ओ चलि रहल छथिन जे समाज के संगे समाजक के जे परिवर्तन के जे तीव्रता छै केकरा सङ्गे जे चलै छथि से सब दिन सम समकालीन रहै छथि जेनाकि योगी जी कहलनि जे धूमकेतु आइयो समकालीन छथि आ बहुत आइके लोक समकालीन नहि छथि ओ बाइस भऽ गेल छथि हमरा जन समकालीनता एकटा दृष्टि छै आ ई बोध छै जे समयक परिवर्तनके सङ्ग हम कोना चलत कोनो लेखक से एकटा बोध छै
भाई हम रमेश रंजन से हम सुनय चाहब एहि विषय पर जे समकालीनता और आधुनिकता एहि दुनू के परस्पर आघात प्रत्याघात कोना चलैत रहै छै और ओ साहित्य में सीधा सीधा कथा साहित्य में से कोना उतरि के एलैए और मैथिली के एक मैथिली कथा के अगर केस स्टडी कयल जाय तऽ की सब तथ्य सामने आबै छै सबसँ पहिले
दुनू आदमी बहुत स्पष्ट रूपे कऽ चुकल छथि ओहि बातके दोहरेबाक जरूरत नहि छै एकदम सहमतीय बात छै ई लेकिन हम ई कहलहुँ हँ जे एकटा निश्चित टाइम लाइनके भीतरके समकिलता समकालीनता तऽ नहि कहल जाय जे समकालीनताके सैद्धांतिकीकरण ओहि हिसाबसँ नहि कयल जा सकैए जे बात लगभग लगभग बड़ा स्पष्ट रूपे आयल हम वएह कहलहुँ हँ जे ओहिमे समाज सङ्गे समाजके विचार समाजके द्वन्द्व समाजके जे अवस्था छै ताहि सङ्गे ओ ओ लेखक कोन तरहे जा रहल छै ओ साहित्य कोन तरहे जा रहल छै कि ओ पश्चगमन दिस जा रहल छै कि जँ ओ पश्चगमन दिस जा रहल छै आ ईसभ बहुत पहिलेके समाजके ओ चित्र लऽ कऽ आबि रहल छै तऽ ओकरा समकालीनता कहऽके कोनो तथ्य आ तर्क छै कि नहि छै हमरा हमरा हमरा बुझ नहि अछि आब रहलै बात ई जे एखन कोन तरहे साहित्यमे आबि रहल छै ओ तऽ ओ तऽ सभ तरहक साहित्य लिखल जा रहल छै एखन कोनो एके प्रकृतिके तऽ लिखल जा नहि रहल छै लेकिन एतऽ हम ई कहऽ चाहलहुँ हँ जे जँ कथ्यके हिसाबसँ सेहो संरचनाके हिसाबसँ सेहो शिल्पके हिसाबसँ सेहो आ तहूमे समाजके जे लेखक वर्ग जाहिठामसँ प्रतिनिधित्व केलखिन हँ ओ जे लेखक वर्ग छथिन से अपने आङ्गनके कथा एखनो कहि रहल छथिन अपने दरवज्जाके कथा एखनो कहि रहल छथिन अपने आँगन आ दरवज्जाके भीतरके जे हुनकर किछु लागि भागि आवश्यकताके लोक छथि तकरे मात्र कथा कहि रहल छथिन कि हुनकर कथाके रेंज विस्तार भेलैए हुनकर दृष्टि ओतऽ तक गेलैए ओ समग्रतामे ओहि दृष्टिकोणके देख पाबि रहल छथिन कि नहि हमरा बुझाइए समकालीनतामे एहि बातके जोड़ैत आब विश्लेषणके आवश्यकता छै। निश्चित, निश्चित रूपसँ ई अहाँ बहुत बढ़िआँ बात कहलियै कि एकटा समग्रतामे से समकालीनताके देखबाके आवश्यकता होइत छै। आओर हमसभ देखबै जे मैथिली कथा साहित्यके यदि सन्दर्भ ली तऽ बहुत रास अग्रतर, अग्रतर सोचके कथा पहिने लिखल चलि जाय लग, जा चुकलैए आओर आइके दिनमे अहाँ देखबै जे ओहिसँ पिछड़ल कथा लिखल जा रहलैए। एहि प्रतिभाके से की कहल जाउ जे एकटा प्राकृतिक नियम सेहो छै जे अहाँके रचनामे आइए नाटकपर हमसभ चर्चा सुनैत रही जे से नाटक साहित्य से महेन्द्र मलंगियासँ आगू बढ़ल आ कि नहि बढ़ल तऽ दू प्रकारके विचार आयल तऽ सवाल छै जे अहाँके से स्तरके आधारपर गम्भीरताके आधारपर कतेक तकके कतेक गहराइ तकके यात्रापर अहाँ से मैथिली कथाके पहुँचा देलिए बहुत रास बात अहाँ देखबै कविताके क्षेत्रमे यात्रीजी जतऽ पहुँचा देलखिन कविताके तऽ ओहिसँ आगू नहि जा गेलैए अखन तक हम ओहि ओकरा भीतरमे चकवाओर दैत रहै छी किछु बात सब छै जे बहुत साफ बनिके आबि पाबि रहल छै किछु बात जे छै से अखनो से चकवाओर हमसब दै मने दैत रहलिए तऽ ई दू प्रकारके स्थिति बनै छै हमरा जिज्ञासा अछि जे हम अपन कथाकार सबसँ ई बात से बुझी जे एहन कोन कोन क्षेत्र लागैए जाहिमे से विगत पीढ़ी विगत पीढ़ीसँ से फेर ओ बात हम कहने रही अशोक भाइके जे ओतऽसँ हम एकटा प्रश्न हमर बचल अछि जे हम प्रश्न पुछने रही जे संधानके पहिल कथाकार सुभाष चन्द्र यादव किएक छलखिन तऽ किए छलखिन के से तात्पर्य अछि जे ओहिठामसँ अहाँ समकालीनताके नापब शुरू करै छियै यानि कि हमरा सभसँ ठीक पहिलुका पीढ़ीसँ तऽ ओहिसँ हम चाहब जे मतलब ठीक आइके युग तक चलि आबी आओर अखन जे नवका कथाकार सभके जे प्रवेश भेलनि हँ मैथिलीमे बल्कि रमेश रंजन के बाद रमेश रंजनके कथा सभ जाहिमे खूब सुन्दर सुन्दर कथा सभ जिनकर जखन हिनकर आबि चुकलनि तकरो हमरा लागैए कि एक दशकके बाद जे कथा क्षेत्रमे से पीढ़ीके प्रवेश भेलैए तऽ तकरा तक से अहाँ कतेक प्रकारके प्रवृत्ति देखै छियै आ ओहिमे कोन बात एहन लागैए जे ई नव बात लए कऽ अयला है जे पहिने नहि छलै
एहि बीचमे हमरा जे छै से युवा मैथिलीके जे मने मैथिलीके युवा कथाकार सबके कथा संग्रह जिनकर छपल छनि कमसँ कम एकटा ताहि पर लिखबाके क्रममे हमरा हुनकर सबके कथा पढ़ऽ पड़ल एकदम सीधा सीधा आबि जाइ छै आब युवा शब्द हमरा लेल एकठामसँ छलै लिखबाक छलै कहलनि जे युवा कथाकारके पर लिखू अब युवा के भेल ई एकटा बहुत दिन से बहस छै समस्या छै सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 35 बरस से कम उम्र के लोग हाँ भेल लेकिन सएह की सांस्कृतिको अर्थ में भेल हाँ हाँ इहो पैंतीस जिज्ञासा। साहित्य साहित्य एकेडमी तो पैंतीसे रखने छै मतलब ओहि हिसाब से लेकिन हम ओकरा केलहुँ जे चालीस तक अस्सी के बाद जे जनमल छथि जिनकर जन्म अस्सी में आ एन बाद जे जनवल छथि तिनका आ जिनकर एकटा संग्रह प्रकाशित छै से भला युवा कथाकार तऽ एहन सात गोटा छथि ओ के सब छथि तऽ उमेश मंडल उमेश मंडल छथि अहाँके तकर बाद अहाँके शुभेन्दु शेखर छथि तकर बाद अहाँके एकटा विजेता चौधरी छथि अखिलेश कुमार झा सोनू कुमार झा अभिलाषा आ प्रियंका झा अस्सी से नवासी तकके जे छै सभसँ नवासीमे जनमल छथि ओ प्रियंका झा प्रियंका झा की ने छै ने अजीत प्रियंका नहि ओतऽके अंतिम स्त्री वाली दीप प्रियंका सॉरी दीपिका झा प्रियंका झा दीपिका झा तऽ ओ एट्टी नाइन शुभेन्दु शेखर नहि आबै छै शुभेन्दु शेखर अबै छथि ने कहलहुँ ने शुभेन्दु शेखर अभिलाषा मतलब उमेश मंडलसँ लऽ कऽ उमेश मंडल सोनू कुमार झा अखिलेश कुमार झा आ अभिलाषा ई सब जे छै आ विजेता चौधरी सेहो कहलहुँ हम अहाँके एहिठामके नेपालके विजेता चौधरी छथि ओहो अहाँके अस्सीके बादके हुनकर अथी छनि एकर अलावा हम दूटा आओर कथाकारके लेलिए जिनका जे छै से ओ एहिसँ पूर्वके दशकके छलाह जिनकर सङ्ग्रह जे हमरा लागल जे हिनकर एहि सन्दर्भमे इहो देखिए जे एहिसँ पूर्वके दशकवला सभके हिनकापर की प्रभाव पड़लनि तऽ ओहिमे हम ऋषि वशिष्ठ आर एकटा छथि ओ आदि यायावर कुमार पद्मनाभ जे ओ बात भेला तऽ हुनकर भोथर पेंसिलसँ लिखल ओकरा मंगेलहुँ ओकरा हम पढ़िके तकर बाद अथी केलहुँ हम ओहिमे सेटो कऽ लेने छलियै जे समकालीन समयमे कोन कोन प्रश्न सब सब पर जे छै से हिनकर कथा सब पर विचार करियौ पॉइंट केने छै लेख छै लेख छपतै तऽ पढ़बै ओहिमे जे ई चीज चीज सब जे छै से एखन चलि रहल अइ दुनियामे एहिपर ई सब सतर्क छथि कि नहि कथाकार तऽ अस्सी परसेन्टमे ई सभ विभिन्न कहाँ विभिन्न तरहके कथाकार छथि कतेक गोटा तऽ मतलब हुनका कथाकार माननाइयोमे कथा सङ्ग्रह छनि लेकिन कथाकार मानैमे दिक्कत छै मने एकदम रोमानी से किया से हँ हँ हँ हँ एकदम रोमानी ओ बुझिते नहि छथिन कथा ककरा कहै छै सेहो कहि सकै छी आब ओकरा सभटा नाम नहि खोलैके जरूरत छै ओतेक जे छै अहाँके ताहि हिसाबसँ सेहो तेहनो अहाँके आ ओकरा ओ कहानी ओ कहानीकार समकालीन कखनो भइए नहि सकै छथि यह यह यह यह ओहि सातटामे से जे छै से ओहिमे से मने ओहिमे से ओ समकालीन नहि छथि लेकिन मेजोरिटी समकालीन छै